Maiteipa che hermanokuéra, akompartise penendivekuéra peteĩ istória iporãitereíva jajuhúva en el lívro de los Hechos, kapítulo dócepe, versíkulo uno guive óncepe aleéta ñandéve. Umi ha árape he'i rréi Heróde oñepyrũ opersegi pe iglesiagua kuéravape ha ojukauka kyse pukúpe Jacob Juan ryvýpe. Ha ohecha pype umi israelitakuéra oguerohory hague upéa, oapresauka avei Pédrope, Kóva oiko pe pan ilevadura'ỹ arete jave. Ha Heróde oapresa rire Pédrope omoinge ichupe kárselpe, Páskua rire ome'ẽ hag̃ua umi tetãygua pópe, ha omoĩ irundy pelotón Soldadokuéra oñangareko hag̃ua Pedro rehe. Peteĩ pelotón oguereko irundy soldádo. Ha upéicha oĩ aja Pedro pe kárselpe pe iglesiaguakuéra oñembo'e meme hese Tupã Ñandejárape. Ha upe Herodes oguenohẽ hag̃ua ára mboyve pyharépe. Ome'ẽ hag̃ua ichupe umi tetãyguakuéra pópe, Pedro okee hína mokõi soldadokuéra mbytépe, oñeñapytĩ hatã mokõi karénape, ha okápe soldadokuéra pe okẽ renondépe oñangareko pe kárse rehe. Ha ou sapy'a hendápe peteĩ Ñandejára ánhel ha pe kárse ryepy ohesapepa. Ha pe ánhel opoko Pedro rehe ijyképe ha omombáy ha he'i chupe, Epu'ã pya'e. Upéramo umi kadéna ho'apa Pedro py ape ái. Ha pe ánhel he'i ichupe. Ejeku'ajopy ha emonde nde py rehegua. Ha upéicha ojapo rire pe ánhel he'i ichupe emonde nde ao ha eju che rapykuéri. Ha Pedro osẽ oho pe ánhel rapykuéri oikuaa'ỹ rehe añetépa pe ánhel rembiapo oimo'ã iképe gua uveípe ohecháva. Ha ohasa rire pe guárdia tenondegua ha pe mokõiha ha og̃uahẽ hikuái pe okẽ hierroguigua kálle ariguápe, ha pe okẽ ojepe'a ijeheguínte he'i. Ha osẽ hikuái pe kállepe ha pe ánhel oheja Pédrope. Ha upérõ Pedro he'i ohechakuaa Ko'ág̃a aikuaa añeteha Ñandejára ombou hague hi'ángel chepe'a hag̃ua Heróde pógui ha opa umi mba'e ojapose va'ekuégui cherehe umi israelita. Chembovy'aite ahecha haguére ko kapítulo ha ko'ã versíkulo mba'eichaitépa Tupã Ñandejára Oñangareko la igueroviaháre. Ahecha ko'ápe oĩha mokõi mburuvicha. Oĩke mburuvicha yvy árigua upéva ha'e Heróde, pe rréi upéva upe épokape. Ha péva oguereko la ihentekuéra umi israelitakuéra opersegíramo guare Ñandejárape osegia, Jesucrístope. Ha ojukaikáma Pedro peteĩ, eh, ojukaikáma pe Herode pe, peteĩ apóstolpe, Jacobo héra. Ha ovy'a umi hénte. Ha upéva ohecha upe rréi ovy'aha la héntepe outaha ojagarra Pédrope oapresa avei. Ha ojagarra omoinge chupe pe kárse yvepýpe he'i. Ha upéva chemopensa pe ótro mburuvicha, péva ha'e Tupã Ñandejára. Péva ipu'akapaite, ha ojapo vaivoi pe rréi ko y áregua oimo'ã ha'e omanda tuichaiterei ojagarra omoinge la Pédrope la kárselpe ha omoĩ guárdia hese dieciséis soldádo ha oĩ tre portõ ha káda soldádo oĩ cuatro. Ha onkadena jey voi Pédrope mokõi kadénape oiko hatã oñapytĩ he'i. Ojavy'imína pe mburuvicha pe yvy árigua, ha pe yvategua katu ipu'akapa. Ha chembovy'aiterei, Pedro oĩ jave cárcelpe umi iglesiagua oñembo'e hese hína, Pedro hermanokuéra, cristianokuéra, ha ohendu chupe ko mburuvicha guasu pe iglesiaguápe. Ha oke hína Pedro pe konfiánsa oguerekoha pe Ijára rehe. Péva nde aipota repensa porã nde rehendúva. Mba'éichapa Pedro oikuaa la Ijárape? Oke hína. Ou peteĩ ánhel de rrepénte oike pe kárse ryepýpe ohesapepa he'i. Pédrope he'i epu'ã pya'e, eñemonde. Emoĩ nde py rehegua, emunde nde ao ha eju che apykuéi. Ha umi guárdia mbytete piko oĩ ha'éna, mokõi soldádo renondépe. Ha upéi osẽvo ha'e ajéva, oĩ jey mokõi, ha upéi oikéma la portõpe ha ojei umi portõ oho. Avave ndohói opoko la portõme, péro Automáticamente ojei la okẽ. Máiko ipe'a péa, pe mburuvicha tuichaitéva, pe mburuvicha yvágape oĩ ha'éva Tupã Ñandejára. Chupe ndaha'eiete problema hermano la cadena ha la soldado-kuéra oñangarekóva, ha ndaha'eiete chupe problema de cuatro portón oĩva hína, de hierro. Ojeipa rei, La chembovy'avéva ngo la Pedro, Og̃uahẽ upe ánhel oñe'ẽ ojuhu apaite la kadéna. Aipota nde repensa porã nde che rendúva hína ko Tupã Ñandejára oreko la ichénte ha ko mburuvicha yvy árigua oreko avei la ichénte. Péro pe mburuvicha tuichavéva oĩva yvágape ha opárigui, upéva che ha'e che Jára. Ha che ndaikuaái ndépa ma Ñandejára Mburuvicha yva yvy ári guápa o yvága pegua. Mba'éipeku ko, ko pyharépe, osea ko'ẽrõ pyhareve o ka, cualquier momento, nereg̃uahẽmi pe mburuvicha tuichaite arendápe, ndaipói cadena oso'ỹvarã, ojeýva, ndaipói preso ndeguereko'arévarã mburuvicha guasu pópe reñemoĩramo. Erekóramo hese konfiánsa, che ndaikuaái mba'épa nde ne provléma. Mba'eichagua kadénapepa eñeñapytĩ hína? Mba'eichagua guárdiapa oĩ nderehe aña omoĩ nderehe hína pono hag̃ua ejeliverta? Ko'ag̃aiténte ikatu ekonfiáramo Tupã Ñandejárare ha'e pe kadéna oipe'apáta nde rekovégui. Ejúna Jesús rendápe ko'ag̃aite. Ha'e nde livertáta ha nde guerekóta imba'eha.